khuai kan zawng leh dawn a tunah hianin a chaw tur khau leh ehh lai tel tih vel a zawng phei mek a ni hei. khawizawn hi a ho tak reuh khawp mai a lak tawp ang kha chu a awlsam a hmuh hmuh a lak tawp kha chu harsat lutuk kha a ni lo a mahse hei a zawn velah hi a buai thlak ve khawp mai tihian ni leng tha an lo seng thin a ni. ni leng in tih hian an lo zawng kual a lo to deuh pawh ni se la a awm khawp mai pe leh theuh theuh mai. tuna kan awmna lai velah hi hmun hlui a ni a kan khaw hmun hlui tun hma kan pian hma daih a khua an lo din na hmasa hmun a ni a hmun hlui aw a nuam khawp mai he hmun hma vel te pawh hi tunah chuan in hei--

leh khawi van rial te pawh lak tur an la hual bawk a an lo la leh tur a ngai ila han dam a nih chuan ngal fek taka hi a no a hi a hlawk thin lem lo a an tia an la peih em em lo a amaherawhchu la leh tho tura an ngai ang aw. aa hmuh nawm chho dawn a vaini chu umm ngalpui hmu ngai tura in ngai ang aw aa thei ka um phah thei ngang lo ni an kal chak lutuk a an fit khawp mai aa thei thei thei football field ah chuan in min um pha kher bik lo mai thei thlang deuh atang khuan in. an khau te leh inlai tel man te kha cha chan hmang anga khuai kha an ko dawn a ni tichuan khuai chu an lo chhui chho dawn a ni a bu min hruai thlen ngei pawh ring phawt mai ang aw a tawp thleng in min lo en sak leh turin kan sawm cheu a tichuan khawngaih takin like leh share -- comment pawh khaw aw umm thil ropui tak min tih sak dawn a ni tih kha lo hre phawt mai bula tiang min lo kan video ah te min lo like sak a min lo share sak a min lo comment te hian in thil ropui tak min tih sak thin a ni aw. Chuan min lo subscribe tawh tu te zawng zawng chungah khan thinlung takin lawm thu lo sawi nghal bawk a ni aw, ka lawm tak zet e. Heng lai hmunah hianin. ti ve ngei ngei la kan naupan lai chuanin thing sep miam hi tam thei khawp mai a hei heng lai te pawh hi kan chhar thinna hmun a nia tih hian hnuaiah hian thing sep miam kha tha teuh zel mai a lian pui pui chhar nasa thei a ni nuam thin khawp mai a tunah erawh chuan hei-- ah tinge a lo bua zo ta a ni hetiang hmun te kha ngaihawm thin khawp mai hmm hmun hlui hnaithawng a hlawp zawl a ni heng lai hmun hi maw. umm a hei hnim hnim bawn a bawn tawh vek mai a he he mihring ai sang sang a ni tawh a ni hi hei umm kawngpui lakaw ve phei phei ta umm. tah hianin in tar dawn khuai chaw an pe dawn zi khuai koh dan nge ti hian telephone room emaw.

hei hi nalpui in an lo run thin kha a nia ahh vawiinah te vawiinah pawh hian lo run leh tur a ngai la an la zo tawh a. ah khual chhun mu no te zawng zawng an lo run a an lo la zo vek pawh ani chu aw an saw pe a ei nghal ni maw an duh sa an lo duh ve ngang ni.

hei ngalpui a nia hei tuna mi hi tuna awmna hi khuai chhun mu bu a nia khuai chhun mu bu a nia hei run turin lo kal leh a ni hi a pui leh no te zawng zawng a nei zo vek a ni tih hian --

Sen chu tawi teng kan zai ta sa ka mai mai hi a a ri lo pawh han maw sei lo khan well a thawk pawh la nge a du ve e se thla tep thawk lo chu lam zui kan nei dawn lo ni tih kal tawn ang vang

tikhan tikhan eng ti nge ken chho zel a chuan tikhan a thlawh pui leh dawn ah aw tikhan tikhanin kan lo. kan lo kalna ngai ah khan kan let leng a khit ah khan an chho leng a an chhuah dawn ni polythene nen khan tawrh ang chuan polythene nen khan thlawhpui vang vang mai dawn ni a bul lamah a buhawmna lamah zawng leh dawn ni khuaizawn hi thih mai mai lo ni lo lo hah thlak khawp mai hei tunah khanin a family a bu an rumna kha hmu lo ta ila a thlawk lai chhui tawp a ngai dawn tih ang aw polythene kha englo thei dawn si lo a a-- haw kal chak leh tawh ngang mai phur phur khawp mai kei pawh ka phur khawp mai a chhui hmu ngei tur a ingai phawt mai ang aw vaini chu a khe tha dawn e khuaii chhui hi tih mai mai lo ni lo ni lo ho tak a mai kan kal kan let leh kan kal leh aw aw.

a bawmna lam panin tunah khan thlawk mek a chuan lo let leh hun kan nghak ang a hriat theih tawh dawn a ni a lo let hun chhung a rei leh rei lo te kha chhinchhiah ve thlap te kha a lo ngai a a awmna a hlat leh a hnaih dan a zirin a lo let thar in lo let thar dawn lo ni chu maw.

Ngalpui chin hi chu hei aw kha zawng ka ni mai erawh se pui thlawk nasa em mai hlauh awm tlat khi mino a lo thlawk chho dawn tlat.